Twenty twenty six yi wobɛtu kwan na mema no ayɛ simple ama wo. Akwantuo nyɛ ten thousand dollars, six thousand pounds, eight thousand euros, daabi. Bɛkyerɛ wo concept bi a wobɛtumi anya visa no easily. Visa no nyinaa yɛ documentation. Wo documents na ɛbɛ approve visa no ama wo. Lawyer file ma nkorɔfoɔ ma yɛ refuse wɔn. Deɛ ntia? Because ɛyɛ documents no. Sɛ lawyer a ɔnim adwuma yɛ, ɔde right documents no yɛ a, Embassy no de visa no bɛma applicant no. Agent yɛ ma nkorɔfoɔ ma yɛ refuse wɔn baa ne wɔn da biara why because ɛyɛ documents agent a ɔte adwuma no ase no sɛ ɔnim right documents no a ɔbɛgye visa no ama wo na kyerɛ sɛ ɛyɛ documents na gye visa nti agent no a ɔnim documents no ɔse wɔgye wo ten thousand dollars six thousand pounds eight thousand euros a mese twa ne bɔ Wobɛtumi de formula wei sei anya visa very easily. Sua documentations no, w'ankasa wobɛtumi asua wɔ internet no so anaasɛ wobɛtwe abɛn obi a ɔte akwantuo ase na wakyerɛkyerɛ mu yie ama wo. Tips and Gist, Meyɛ travel consultant. Mesan nso yɛ UK certified counsellor, British Council na ɛtrainii me. Makyɛre adeɛ wɔ internet no so three years Nkurɔfo bebree na afa me nsam atu kwan, US, Canada, UK, Schengen, bebree. Mmoa a metumi de aboa wo ne sɛ mɛkyerɛ wo adeɛ. Meyɛ consultant deɛ, mewɔ aboterɛ a metumi de akyerɛ wo adeɛ. Ebia na wowɔ sika, hundred thousand, seventy, fifty, nka wode kɔma obi. Ebi koraa na obi adi wo sika da. Ebi koraa na obi ama yɛabaane wo. Ebi koraa na obi ama yɛarefuse wo. Ka w'akoma to wo yam. Fa saa sika no to hɔ. Me traini wo ama wo de abuilde wo bank statement, kwan a yɛfa so daadaa no de sika no tom, deposit, withdrawal, wo closing balance, wo source of income yɛ very important. Nkurɔfoɔ a yɛ refuse wɔn yɛ abaa ne wɔn mu bebree na ɛtrɛ me ka ba me nan ase. Mehwɛ wɔn documents no nyinaa emu na makyerɛ no sɛ wei ne wei ne wei nti na yɛ refuse wo. Na afei wa correct mistakes no na ne nsa aka visa no. Wo nso wobɛtumi atu kwan. Sɛ wo nyanya refusal da a, nkɔ baabi ma yɛn refuse wo ansa na woaba. Bra bɛgye nteteeɛ na wo nso wo nsa nka visa no na ɛtu kwan. Ɛhe na wopɛ sɛ wokɔ? US, B1, B2, Canada, visit, Schengen, ɛyɛ tourist visa anaa visit a yɛde kɔ 29 countries a ɛwɔ Europe, Germany hyɛ mu, Spain, Italy, France, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Switzerland, Liechtenstein, Latvia, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Norway, Austria, Malta, Czech Republic, countries no dɔɔso, ɛyɛ 29, afei nso United Kingdom, UK, mma wo werɛ mfi, bra bɛgye nteteeɛ, bɛsua bank statement, home ties, yɛka home ties a, nneɛma a wode bɛ convince visa officer no sɛ wokɔ a wosan bɛba. nneɛma a ɛbɛtwe wo asade wakɔ fie. Ɛno na ɔfisa no hwɛ so grante visa no ma wo. Sɛ wo bɛ joine me mentorship no a, me kyerɛ adeɛ. Me nfa computer mproduce bank statement, me nfa computer mproduce biribiara nfa ma wo. Me deɛ ne sɛ mɛma wo nteteɛ papa, British council atraini me, me nyɛ nneɛma nwonwonae biara. Mɛma wo nteteɛ papa a wo bɛ tumi de wo sika na nka wo de kɔma agent no, a builde wo bank statement no, wa gather wo home ties na mahyɛ mu sɛ biribiara yɛ kama. Enti mentorship anaasɛ adekyerɛ na meyɛ no, ɛyɛ five days na mede kyerɛ adeɛ. Sɛ woba a, meto me bo ase, da biara mede three hours na ɛbɛtraini wo. Enti at the end of the five days no, na makyerɛ wo adeɛ fifteen hours. Me cover bank statement, home ties, wonnim flight book, wontumi mfa wo mobile phone ntwa flight. Hotel wontumi mbuki, travel insurance wontumi ntwa bi, tourist attraction centres wontumi, ah, Adɛn? Bra, bɛgye nteteɛ. Wobɛtumi ayɛ saa nneɛma no nyinaa. Visa application form koraa womfili bi da. Wonnim fili. Yɛayɛ visa ama wo ayɛ ayɛ ayɛ, nso w'ankasa womfili application form da. Bra na bɛgye nteteɛ. Appointment booking wontumi nyɛ. Bra na bɛgye nteteɛ. Wonnim flight, dɛm ticket, ebuuki. Bra na bɛgye nteteɛ. Ɛdeɛn na wopɛ sɛ wohunu ɛfa w'akwantuo no ho? Bra na bɛgye nteteɛ. Kyɛke comment section ase, wobɛhu me number, ɛyɛ UK WhatsApp number. Sɛnde me message na ka kyerɛ me sɛ wopɛ sɛ wo joine me classes no anaasɛ wopɛ sɛ wobɛsua adeɛ. Me ne wo kasa yi, nkorɔfoɔ a register mentorship a, on the fourth of August, mede five days retraini wɔn. Wohwɛ video wei before fourth of August a, yɛ fast na bɛ joine bi na bɛsua. Sɛ wohwɛ video wei after fourth of August a, then wobɛtumi aba na mapɛ date de ama wo na wo nso woatumi ayɛ dɛn asua wo deɛ na woatumi atu kwan. Sika sɛn na wobɛtua for classes no anaasɛ mentorship no? Ɛyɛ fifty pounds, five zero pounds. Mekyerɛ wo adeɛ five days no, na woba a mɛma wo handout, ɛyɛ me a na matwerɛ.

ɛyɛ adeɛ a meyi w'ano afei meyi w'ano na biribi ayɛ okay a na wabuilde documents no na wode asɛnde me na mahwɛ documents no nyinaa mu ama wo afei nso yɛwie mentorship no na biribi kyere w'adwene so ebia wofɛre woantumi ammisa anaasɛ woantumi amfa nto group no mu a obi a ɔbɛjoine mentorship no biara no mefrɛ nipa no for 10 minutes in other words no obi a wɔ 10 minutes free consultation ne nyina ɛhyɛ 50 pounds no mu wonya wɔ baabiara Wonnya wɔ baabi a sɛ consultant bɛkyerɛ wo adeɛ for 15 hours, 5 days, wama wo handout, wahwɛ wo documents a wobɛ build nyinaa mu ama wo, na wasan ne wakasa for 10 minutes and during the 15 hours no nyinaa no, wo sɛ busabusa no questions. 50 pounds. Wonnya wɔ baabi a. Sɛ woma saa chance wei ɛmese wo a, then na ebia wankasa no Wompɛ sɛ wubetu kwan. Obi bebisa sɛ, Na mitua fifty pounds no wie a, sika sɛn na mede bɛyɛ me processing no? After mentorship no, wo builde wo documents, bank statement ne deɛ sika a anka wode bɛma travel and tour no, ɛno ara na wode abuilde. Wo ten thousand dollars, eight thousand euros, fifty thousand Ghana cedis, sixty, seventy, hundred thousand, two hundred thousand a wowɔ no, ɛno ara na wode abuilde. na wagada wo home ties no na mmom bookings bookings no na prices kakra yɛ dɛn ɛsaa ɛwɔ so ɛne application form no for instance Canada na mayɛ ama wo no hotel wontua hwee wobɛ reserve ɛyɛ pay at the property ɛyɛ zero afei flight wobɛtwa demi ticket enti hwɛ ne boɔ no. Tourist attraction centres a wobɛ reserve ɛno nso hwɛ ne boɔ no ɛna afei nso visa application form hwɛ ne boɔ nti sika no a wode bɛ builde bank statement no woyi mu three thousand Ghana cedis a ɛbɛ cover wo nneɛma nyinaa wo processing no nyinaa sɛ wankasa wobɛsua mentorship no na wayɛ a yɛnhwɛ UK ɛno nso na ɛwɔ screen no so no ɛno nso three thousand Ghana cedis ɛbɛso biribiara

Aane, wɔn nso tumi boa ma nkurɔfoɔ tu kwan. Na deɛ ɛwɔ mu nie, sɛ ɔtumi boa wo ma wotu kwan a, bisa wo ho sɛ, Wokɔduru a, sika sɛn na wode bɛbɔ bra? Sika bɛn na wode bɛbɔ bra? Schengen visa, visit visit, tourist visa no, yɛmfa nyɛ adwuma. Ɛna wo nso wontumi mfa sukuu nkɔ. Nnipa dodoɔ nso bɛn na ɛtumi nya adwuma kɔ? Ma menka nkyerɛ wo, job application, ɛnyɛ one day, ɛnyɛ visa na one day wode atom. Employers no de wɔn adwuma toto hɔ a, ebi wɔ hɔ koraa six months na wogu so rehwehwɛ. Nti ɛno nso woakɔ baabi sɛ obi rehwehwɛ adwuma ama wo deɛ a, ɛnneɛ wobɛkyɛ papapapapa. Egye sɛ w'ankasa wohwehwɛ. Enti mo a mobɛba for mentorship no a, me train mo for tourist visit ne saa nneɛma nneɛma no nyinaa no, sika no a wode bɛbeode wo bank statement no, ɛno na wokɔ a, wode bi bɛbɔ bra. Wode bi bɛha adan, sɛ wopɛ lɔya bi ne no akasa anya nkrataa, saa sika no bi a na ade bɛyɛ process no. Wɔn a ɛbɛkɔ agent hɔ no, wɔde sika no ma agent na ɔkɔdu kuro no so a, ɔnnya saa benefit no. Number two, deɛ ɔkɔ agent hɔ no, yɛ refuse no na ɔsɛ kɔ another agent hɔ a, documents na agent no de yɛ visa no, ɔmfa ma no. ɛma ne nfa nkɔ another place wɔ but wo no esan sɛ wode correct documents wankasa wode a wo build yɛ no sɛ ɛmpo ankɔ yie na yɛ refuse wa documents a wode yɛ visa no wonim ɛna wobɛtumi a build on it deɛ ɔkɔ agent wɔ no ɔkɔ second agent wɔ a wɔde different set of documents ɛna ɛbɛyɛ reapplication de ama no and ɛbɛ create controversies ɛne inconsistencies ɛno na ɛma yɛ ban ne nkorɔfoɔ ɛno na ɛma bebree naa sɛ nya refusal refusal refusal Ɛno no no. And number three, wokɔ agent hɔ sɛ wo nsa bɛka o, sɛ wo nsa nka, nimdeɛ bi ɛni hɔ a wobɛnya. Ɛna ne boɔ nso ɛyɛ den, but wobɛsua ma adeɛ no a, ne boɔ ɛyɛ fo. Ɛna afei nso wobɛnya nimdeɛ. Tips and gist, me deɛ mewɔ hɔ. Deɛ mɛtumi ayɛ ama wo as a travel consultant, deɛ mɛtumi ayɛ ama wo as a UK certified counselor, ɛne sɛ me train wo. Na me train wo nso a, me train wo ɛkwan pa so, ɛkwan a ɛbɛboa wo na wo nsa ɛbɛka visa no. Ɛyɛ me duty sɛ me train wo to maximize your chances sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi afa ama wo. Sɛ wowɔ Facebook anaasɛ TikTok a, me number wɔ me bio. Ɛne me ntwetwe nkɔmmɔ na me train wo na wo nsa nka wo visa papa.